Mae Crynodeb Pwnc Tai Cyfrifiad 2021 yn cynnwys tri bwletin sy'n rhoi gwybodaeth am nodweddion tai, sefydliadau cymunedol a phobl ag ail gyfeiriad yng Nghymru a Lloegr. Mae hyn yn rhoi gwybodaeth i ni am gartrefi fel y math o gartref y mae pobl yn byw ynddynt, nifer y bobl sy'n byw mewn sefydliadau cymunedol, a nodweddion y bobl hynny, a data am bobl sydd ag ailgyfeiriad yn y Deyrnas Unedig a'r tu allan iddi.
Mae data'r cyfrifiad yn rhoi ffynhonnell unigryw o wybodaeth i ni am nifer yr aelwydydd yng Nghymru a Lloegr. Ers 2011, gallwn weld cynnydd o fwy nag 1.4 miliwn o gartrefi dros y cyfnod o ddeg mlynedd hyd at 2021, ac mae nifer yr aelwydydd sy'n byw mewn fflat neu maisonette wedi cynyddu fwy nag unrhyw fath arall o gartref. Gall hyn ddangos bod cynnydd yn nifer y fflatiau a maisonettes a adeiladwyd dros y deng mlynedd diwethaf. Fodd bynnag, dim ond ychydig dros un o bob pump aelwyd oedd yn byw yn y math hwn o le yn 2021, sydd dal yn sylweddol is na'r rheini sy'n byw mewn tai. Tuedd ddiddorol arall oedd gostyngiad bach yn nifer yr aelwydydd a oedd yn berchen ar eu cartref. gyda thros 20 y cant o aelwydydd yn rhentu breifat yng Nghymru a Lloegr. Yn Llundain, lle mae prisiau cyfatellog tai uchaf, cynyddodd hyn i 30 y cant. Mae'r duedd hon yn cyd-fynd â'r cynnydd ym mhrisiau tai ac, yn ei dro, y cynnydd yn y blaendal sydd ei angen i brynu tŷ.
Sefydliad a gaiff ei oruchwylio drwy'r amser neu am ran o'r amser sy'n darparu llety preswyl yw sefydliad cymunedol. fel ysgolion preswyl a phrifysgolion, canolfannau'r lluoedd arfog, ysbytai, cartrefi gofal a'r charchardai. O ganlyniadau Cyfrifiad 2021 gallwn weld bod ychydig dan 200 o bobl yn byw mewn sefydliadau cymunedol ac roedd tua hanner o rheiny yn byw mewn sefydliadau addysgol. Nid yw'n syndod mai'r categori hwn sydd wedi cynyddu fwyaf dros y ddeg mlynedd diwethaf oherwydd y cynnydd yn nifer y myfyrwyr prifysgol yng Nghymru a Lloegr. Wrth edrych ar oedran preswylyr mewn sefydliadau cymunedol, roedd tri allan o bump rhwng 16 a 24 oed, neu'n 85 oed a throsodd. Mae'n debygol bod y grwpiau hyn yn cynnwys y rheini sy'n byw mewn sefydliadau addysg neu gartrefi gofal yn bennaf. Yn ddiddorol, wrth edrych ar y rhai a oedd yn 85 oed a throsodd, menywod oedd bron pedwar o bob pump preswylydd. Mae'n bosib bod hyn i'w ddisgwyl oherwydd bod disgwyliad oes menywod yn uwch na dynion.
Dywedodd un o bob ugain o bobl eu bod yn aros mewn cyfeiriad arall am fwy na 30 diwrnod y flwyddyn. Yr ail gyfeiriad mwyaf cyffredin oedd cartref rhiant neu warcheidwad arall, neu gyfeiriad cartref myfyriwr. tra bod rhai eraill yn cael eu defnyddio fel cartref gwyliau. Roedd y rhan fwyaf o'r ail gyfeiriadau hyn yn y Deyrnas Unedig, ond roedd rhai dramor. Rydym ni'n bwriadu llunio dadansoddiad manylach am leoliad ail gyfeiriadau a nodweddion yr eiddo hyn yn ddiweddarach yn 2023.
Byddwn ni'n cyhoeddi canlyniadau tai manylach wrth i ni barhau i ddadansoddi data Cyfrifiad 2021. Byddwn ni'n ystyried sut mae tai yn amrywio rhwng maint cartrefi, ethnigrwydd, crefydd a gweithgarwch economaidd, gan roi darlun manylach o'r tueddiadau tai ledled Cymru a Lloegr.
Cyfrifiad 2021, Nid yw erioed wedi bod yn haws dysgu am eich cymuned.